uyu muti pandimire ndounonzi mujatrofa sezita ratinoziva zvikuru asi jatrofa irimwe rezita rebotanical name yacho pachirungu kuti jatrofa carcas zvinoreva mushonga wachiremba kana doctors nutrition pachivanhu pedu kwamutoko nekunyanga vanouti mujerimono ndozita raunopiwa muti uyu kazhinji takanzwa nezvawo kunzi ndowedhiziri rekufambisa marori nematirakita nekudii asi tiri kudzimbawo unotibatsira zvikuru tichitanga neoiri yacho inobuda kubva muvana vemujatrofa uyu vanosvinwa nemushini unongoshandiswa kusvina mafuta epfuta kana nzungu mafuta anobuda umu anogona kutibatsira paganda pazvirwere zveganda zvinova izvo ana mhezi makensa kana magomarara eganda ana ekzima kuvaviwa kune kuta vana mumwiri mavo umu zvinenge vadikitira saka ndizvimwe zvinobatsira mafuta epfuta paganda remunhu topedza Mafuta aya anogona kushandiswa kugadzira sipo. Sipo inogadzirwa nemafuta ejatrofa inogona kushandiswa kugeza vanhu isusu, kugeza nhumbi, kugeza toti midziyo sefana kuti maplates right. Topedza ipapo anogona kushandiswa kuti mafuta, kuzora mafuta. Opedza anogona kushandiswa kugadzira marambi asingaburitse chiutsi, asinganhowe uye anodzinga moskito. Kuribadza rambi racho mumba moskito rina hapana, chiutsi hapana. uyewo kana kwakumaindastry vanogona kushandisa jatrofa ye oiri iye kugadzira e, plastic zvinhu zvese zveplastic unogona kugadzirwa nei nemafuta ejatrofa right topedza izvozvo mashizha hongu kana paakuzoshandiswa kuadya kwakuda ana mazvikokota vanoziva nezvemai mahebhu kune zvo zvingaitwa zviri kumba asi kushandisa panze kashira panze vati achidyiwe mukati Panongotora mashizha aya ochekwa chekwa chekwa chekwa chekwa moiswa mumvura matogadzira tii yemajatirofa asi kwete yekumwa yekuisa kana mubhaketi kana muchirongo ponyikwa makumbo kuitira zvirwere zvemabhonzo zvaya zvinonzi kana kuti athritis kana nzi ane chitsinga ndo rheumatism kana kuti athritis anoshanda zvakanyanya chaizvo kuti mazuva mairi one or two days munhu waswera uchinyika kudaro makumbo haachadini haacharwadza ndoda kureva kana vanenge vane musana panogona kutovewa musana vaya nemai nemashizha emujatrofa maringe nezvinomboitwa mashizha ei epfuta saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinobatswa nejatrofa iyi tichidaro jatrofa iyi tikacheka sezvandiri kuita izvi panapa kudai o apa kudai so pane muto unotanga kubuda apa ushu ushu muto iwoyu ushu unogona kushandiswa kutoisa pachironda ipapo watongokuvara yatobuda yanotokwana kuzora pai pachironda zvichimisa utachiwana kupinda pakuvara ganda paya zvichimisa kuramba ropa richibuda pai pachironda icho chaicho saka ndozvimwe zvinhu zvinoshanda mujatrofa kana mujerimono midzi yacho inogona kuomeswa yopiswa yoshandiswa sesauti mudzimba hongu kana musikazive tiripo mukazonyatso tibvunza tinokudzai zvinonzwai zvinonzwai asi inogona kushandiswa kudaro uye panogadzirwa sipo paye nemafuta anenge abva mumodzi paanogadzirwa kuita sipo pano kunoshandiswa mi dota ripi rabva midzimu yakanda rabva kuchi kumusoro kunoku uye chimwe chandokurudzira mujatrofa uyu kwedu sitozviita kunyanga kunyamaropa nyakomba u unoshandiswa sei kunge kuti heji nekuti ukataswa haudyiwe nemujuru kutouyisa iwo mashizha acho kana tii acho pane mujuru haudi saka unogona kushandiswa sei sefenzi kana seruzhowa pachivanhu kana kungotora cutting kungodimbura chipisi chakadai zvotodzimikirwa dzimikirwa dzimikirwa haudi kudiridzwa haudi kudii wotofamba zvakanaka tichiraudzira futi ipapo mashizha aya anoshanda segreen manure aya kutotorwa ipapo oisiwa muhomba kana une chiri kurimwa ipapo otodii otoedza sekuti manyuwa chekutanga odzinga futi zvimwe zvipembenene zvinoita wabata chii ungave muriwo wedu kana chirimwa chetarima vapi ipapo imwe ndinoda kuti nditaure nekuti ndo zvimwe zvinoshandiswa mujatrof ende zvinenge zvichibatsira vanhu vanodzinga vada kuti vange vachirima vachiita zvinhu zvavo vari vai vari vatano mujatrofa wedu uya uyo unogona kushandiswa semwenje mhodzi dzacho idzi dzikatura zvikudai o dzikamenywa kungobvisa kaganda kekunze akaka kanotoita rambi rekuti vanhu vanotoona mumba vari kubika vada kuona pavanorara kuona kuti hapana nyoka here pamagumbezi kanombenywa sezvandiri kuita izvozvi izvizvi usingapwanye kai kari mukati kachena aka kanova ndo kanzungu kacho kemujatrofa aka kadai izvi ikaka kadai unogona kutokabatidza kotobvira asi ukazobatidza nemaoko unotsva saka tinotiita sezvataita apa tongopamudzira kudzikisa kuzasi uku uku uku totobata panapa totodii tototungira sezvizvizvi pakawaya keda apa totobatidza apa aka kapera kubvira koyaka and haumbobvira zvekuti uri kukurumidza kupera kwete totipa papa kana 10 minutes 30 minutes 40 minutes zvichienda zvakadaro nekutiwo mumba mune mhepo yakadii asi motoona zvakanaka uye pachibvira kudaro unodzinga mosquito umutu unokonzera chirwere chemarariya saka chinhu chakanaka kuva nacho pamba uye kuchishandisa ende mataura nditi haunetse kudi kudyara kungodyara idzodzi mhodzi dzinomera kana kuti kuta macuttings kwakuzongendera mberi uchishandiswa muutano hwevanhu